eh, va lava ku ti tivisa interview swi va lava ku ti tivisa ni ku ti tivisi hi vundzeni ku i mani jc july eh, u ba music wa njhani eh, u te yini xikaza forward namuntlha se ni ta vutisa ka ka- ka- ka jc july avuxeni Hey, Chief, I'm Njani, man. African Ninja. hi kona
namuntlha yawo mi hi vhakele mina mm. eligazini
eh, so loko mi byela ku eh, i mani jc july and wa mi tivi ku va july ku swi halaka ni ku na july
no july a ndzi chuzelanga na mi mutswaliwe loko ni kula ni tikuma ni ri na vito la july loko loko swi vula ku vito leyi va nga ni byula na ha ri ntsongo mm. so ni vheta ni tirhisa ku va role so loko ri jc ah, lera jc hi stage name wa endlekela loko ni ku jc mhaka ku hala ka hina hi mhaka kona loko ni tsala ku mako vitla mina ya mina jula yi khosa ya yinini so loko ni hala ka yini loko ya u tsala xiputukisi a wu tsala ku a khosa u kuma mfaka ku ri siso ku nga ri lowa k oh, lowa c o s s mm, eh.
so like loko ni yimbelela na na tivita ku mina j siku loko ni ku j ni vula ku july ni ku singula ku khosa
so mara still ku na j jc july again no loko ni ku july again na ku nendlela a ni endlela ku vanhu va ta swi twisisa ku rayitisanana oh, a ni endlela ku ni ta khomeka bcause loko ni ku jc a loko ya ya ka ti-internet ya download ku va jc vo tala eh, se va hambanahambana hi ku jc mani jc mani oh, ni loko ni ku july mm. va se va languta lowo koma lowo okay so ti-album leti nga ya mina a ni na album

ma ku ni rhandza ku lomba track one i ni yi twa ku va rhandza ku fika kwini vanhu kona i ya gama kwini so hi kama lowu ngo na nga va vo rivalanyana ni vheta ni ba yin'wanyana na tshama vo ma three months Oh, ma tshama ma three months okay uh, so mi sungule rini ku endla social music kahle kahle 2015 2015 okay a na ha vutisa question ya ku um ku endla ngoma swi mi tele nkarhi wo fika kwihi mi yi endla njhani se mo yi lorha or mo yi hleketa or mo suka mi vona munghana wa n'wina leyi na ta yi tlanga ya mina a ni a ni lorhi la ta hemba a ni lorhi and then lota hi mapfunini na tshama ni hlekete ni hleketa ngopfu um loko swi fika nkarhi hina lolo byela ni fanele yimbelela ngoma ni heta nkarhi ku ni hleketa hi swona loko swi fika ku ni ku ni nga ka yimbelela ngoma loko ni fika producer wa mina wa swi tiva a fika babit ni beli beat ni tshamile any beat ya ni bela beat xitaka xa mina a ni wa xi tiva a ri beat mm. so ni ku a ka heta beat ni ni va ni mudireta ku a va heta beat ku ngoma se mina yona ehleketa ni va ni kha ni ehleketa mm. a yi ku ni tshama or ni tsala or ni lora or ni teka nkarhi ni teki nkarhi mm. ni va ni at the same time ta vula ku loko a swi nga nga ri ni le studio laha ta va ngoma se ni ri na yona or chorusini ni ri na yona se hleka ti-verse or verse se ni na words ni ri so munhu la a endlaka ti-backing vocalist um ti yini soprano sweswiya i mani like loko ni kha ni yimbelela ku yimbeleriwa nghoni se ku yimbeleriwe nghoma ya jesse july mm. Eh, lexi mbele ku na murhandza luyiwa and then siku ra ku va ku na baking vocalist endzhaku na leswi swin'wana swi endliwaka ku endla mali dayi ka ti-voice ntsena ku fana mina Mm. na na yimbelela na backup-a everything ku endla mika ku yimbelela ka ngoma ya mina so manje eh, studio lexi humesa ka xona humesa kwihi kwala kwale tsona Eh, producer ya n'wini mani eloyd
loyi u humese u u tirha na vamani kahle kahle loyi kahle kahle hi komisa u ni ku ni tirha na vamani kumbe endla tingoma kahle kahle ya mi ni vula ku xakuxaku ni tirha na yena loyi mm. ya ndzi tshama like ni va ni ri na munhu kumbexana ku u a ni backup or a ku yini yini hawa vo va ri kona ntsena vanhu mara hayi ku va nghenelela ka diving liya mm. yena hi yena a baku hambiloko a va tirha va ri two vona mara producer leyi n'wana a nga swi a nga swi koti ku ba xitayela xa mina mm. so a a swi boha ku loko ku fika mina a tirha ku ri yena ntsena ri wana o oh, so manje a mi swi lava nkarhi wun'wana va mi collaborate na van'wanyana ma lava ku ba mi ri one no na swi lava ku ni tikumanga rin'wana ni bani van'wanyana na swi lava Because xitayele lexi ya n'wina i xitayele xa va xa va cool b xa va henisi ya va sim the pro hi to ti-type ta n'we leti a mi fanele ku yimbelela na tona leti ntiyiso na swi lava ku ni nga bani van'wanyana ko va ku ni pfumala yini start ya ku ni kumelela ku fikelela lava nga kona ku ni kuma va fikile va ni communication na vona ku ni kota ku ba ngoma o swilo leswi va ta ku i communication contact

ndza vula ku i xi xa xitwa xi simple ku ni xi yimbelela mm. since a xitwa xi li simple ku ni xi yimbelela cause loko ni kula ni ri munhu wo rhandza kereke blind ni kota ku yimbelela kerekeni so loko ni loko ni va ni yimbelela cause ni yimbelela marabent loko ni yimbelela ni yimbelela ni titwa ku no mani a ni ti koti letiya mm. ya ni lava ni xomisa ku ni ta yimbelela ni kota ku pfula swimbili ni ya mina okay yeah. se ni chuza ku yimbelela r n b ya so
r n b ya xitsonga okay um a ya mahlweni hi vulavula na j c july i hitmaker leyi nga ba risimu lero ra ku kata mina so ka kata mina um eh, ni lava ku mi mi mi mi mi yena swi vula njhani mi nga mi explain a leswi swi vula pfa yi analyze phela xilolo la ka kata mina la a mi ku yini vanhu va n'wi kata mina ma ti byela hi wena na yena fana ti byela hi mina
ya ya mara lexi mi nga ha kona ku belela ngopfungopfu mina a ni bela for everyone loyi a nga na loyi a nga na nsati wa yena a nga na ndyangu ya a yena ti byelaka nsati wa yena ku na yena nsati wa yena u fanele ku byela hi yena naye mm. u fanele ku tlhe ku va na mahungunyana a ni a ku yimbeleriwa nsati wa mina ku rhandza ntsena mm. eh. mm, yimbelele swoleswo nkwata loku like nghoma leyi hinkwayo a ni zama ku ku aka aka van'wanyani va kona na mina ni ti aka bcause ngoma ni loko a wu believe in us mm. mara ni zama ku special ngopfu ku aka van'wanyani va ku munhu fanele ku byela bcause loko va mi tshamile endyangwini ta vula ku um nga huma loko huma u sa towela u nga vuya ku khoma mabansa ku a tiku va ri va ku vone kwini kwini u ri na mani mani eh, wa yi twisisa eh, which is wrong mm-hmm. so that is why ni vula ri ni ku va ta vuya va mavunwa nkata va ku byaletela swilo nkata u nga mameli bebe u nga mameli bebe ya hi ku mina ni wa wena ntsena like a ndzama ku hlamusela swo fana sweswo sweswo mm. eh, tirha kahle hi swona lava ku swo va ta loko ni vutisa xivutiso

so ni heta loko ngoma leyi va yi tsakile vanhu vo tala too much mm. leyi tsakile na loko na sweswi ya ha si va tsakisa munhu loko ya ha ya ha trenda loko ni na swibisani leswi a switsongotsongo swi endlile ku ntsandela munhu a vuriwa ntla yi ya ku nga va eh. Eh, mana mana nga swi twisisa van'wana va ni vitana ku na na yimbelelo mara a nga ri na xoko hi mhaka tsakisa yepisi liya a nga ri na xoko ni ta fika nyima ka crowd ni ta yimbelela njhani like yi ta tsakisa vanhu njhani mara ku ri yongo mali yi nga like ya nga ni- ya nga ni endla ku ni titwisisa na mina ya ngoma leyi blind ni heta loko ya loko i famba ngoma liya ni gama ni endla yini

loko munhu wo rhandzana na munhu rhandzana na munhu teka mbilu ya mina ni ni va ka yena ni nga mi disappoint hi ku se straight so loko ni twa ku vava nkarhi wo leha ni twa ku vava ni twa ku vava ni twa ku vava ni heta ni va right um ni loko ni kume munhu ni nga ha ri na swona swa social media swa tiyiniyini wa yi tshanyana ya ni nga ha ri na mhaka ni rirhandzu kahle kahle loko ni tshamile vanhu va vulavula hi mina ku ah, na yena loyi a ta n'wi tshika loyi loyi a ta n'wi tshika eh. ya
ya loko ni tshama vona ku swi teka nkarhi swi tekile ma four months like four or five a ni swi tivi mara four four ni vula so hmm. ni nga bini track lona na vuya hi track leya mbilu ya mina ya ni bango nga ni file na mina ku okay vona no bingo ya ava vulavula se ni ni hlamula yini vanhu loko ni bango mali ya ku oh, tshinela ka ya tshinela ka ta mina ni lava ku va komba hi a hi humelela ka ta mina ni lava va ku vona ku ri se ni sayinile mm, i kale ni sayinile you member ya right se ku se ni sayinile so a va hleka hi mina va vulavula hi mina va ku a ni tirheki so no ya a ko va ku mina swo ni tsakisa mina mbilu ya mina ku tsakisa nyana vanhu lavani va nga ta n'wi vale ya ku tshoveke mbilu and meta nkarhi ni nge se ba ngoma va byela ku vhelevhele ya a na munhu wo mu rhandza mara like a nga ha tikomba le marhandzweni so ni zama ku right see so ngoma liya na uloku nibhela mina mara nibhele for everyone because mana mani everyone la nga tsholela mbilu ne yeah except munhu lo right tshobanyana loko munhu lo right yeah eh mukhomi kahle muhlayisi la ya ta ku hlayisa so
se tlambi n'wana wena favorite song yeah
se favorite song ya n'we ma and why ya ngoma mina no yi rhandza ku tumula mina hikwale na sungula ku velewa mama liyani u tsale ku na ku na ku khensa mhani yes ya ngoma liyani u ri ku makulelo ya mina va tshamise swona cause mana mina va ni siyile ni ri ntsongo ka kokwana mm. ende kokwana mina nga ni lahlangi a kota ku ni pfu- a kota ku ni a ni kurisini nxaxaka mara ku- ku tika mara a ni kurisa swa straight ku tika ya swi tika swa straight ni ta vula ku xitika ntangu ni nga yi tivi kumbe ntangu ni nga mbala ntangu ni ri nkulu okay loko na ha tshame ka kokwani and then mhani like ni decide vutomi bya mina ku no mani na ka la n'wana mhani mina mm. swi tika na swa ku ni za ni fika na n'wana mhani mina mara ni za ni fika loko ni fike kuma ku still ni ka mhana mina ku le ku hluphekweni blind loko tikini mhana mina va rhola tihunyi va endla like everything naswo va zama ku kulisa mali hina unomkhulu wami lona so nganime yona leyo like unakukhelisa mani cause like umtswalile nakukhelisa kokwani cause umendlile ya a ni swi veka hi a ni swi veka hi matirhista kahle ku kokwana ni hundzile na mu khensa na mana ni tswalile la ku swo fana leswiya mm.
the first song li buele buele 2015 o kana ni sungule 2015 ku mbele tingoma
first song na ku khensa mani yeah. khensa vutomi na ku tinyiketela ka vona u ta ku kunxaka hayi mm, mina ni huma mozambique mm. ka gaza na gaza ashoko ashoko

eh, eh. famba swin'we boza na nizo ni va xuvureni mara ni famba swin'we ya kweli so what mi nga bini ti-album mi ba ti-single ya kanile se ba ti-album mi nga ti-single ku pfumala support
ya mi pfumala munhu ni phusha mi khulisa njhani mi khulisa ku ni helpa everything ku ni ndza vula ku va khe tigigi ndza vula so ku ni kuma tigigi um kati ni kuma ku ni kuma ku bokiwa tsona ku tiveka endla okay eh. ya ni ta kota ku va na power ku endla eh, album ya album eh. ya mara so far leswi mi kuma xigaza forward ta n'wi phuxa xo xi nga heli tigigi mara xo xa phuxa ah, n'wi humesa single ah, n'wi humesa nghoma maendla sweswiya leswi yena xi preferaka i ku mi endla ah, thirty second video ma endla link nakuthi loko mi nga swi koti sweswo hi ha endla koko izwa ni ta ku munhu wo tshika hi tekela advantage vanhu lava va va na page yi kulukumba and then va tlhela va va so that's why hi prefera ka n'wini n'winyi wa swilo ya mina yena sometime na yena because the admin a mi ni ri one ku na admin yin'wana mm. so me me nkarhi wa mi wu tele for ku create swilo i do a lot of things eh, na nga kota ku mi createla link na swi kota ku mi createla nghoma hi video na swi kota ku uh, promote yeah usually i do that na mi most ka ka channel ya mina na yena so um ku na channel futhi sayitini yeah right that is channel so leswi ni nga ta mi offer so swi no n'wi ofara leswaku okay ni ta mi pfuxa ka xigasa forward ni pfuxa tinghoma ta n'wina ni pfuxa hinkwaswo ni le ka datlas channel tinghoma ta n'wina ti nga va kona swi ya hi ku ti available fika kwini um loko ti available ma ti tisa ni hi ti faka so channel liya yi linka na xigaza forward a twisa mhaka ya twisa so support vanhu va gaza va support va support kahle kahle chekani loko mo cheka tivhidiyo leti nga ti chela ku leti nga ti cheka tona eh, the most trending song fo tile ku trending kwa nga ti cheka tona loko mo pfula xiganga forward namuntlha eh, mi langutisa tivhidiyo leti nga cheliwa tona kumbe swi vona n'wini le ku fambeni thousand 2000 ku ya henhla 1.5 thousand kwalaya hi ti-viewers so va ku fanele va ku ri na link lahayani va swi tiva ku loko va vona ngoma leyi va ta nghena laha va yi kuma so most of tinghoma ta ngo ti kumeka kwihi or a mi zama na platform or ku ndleka yini no like tinghoma ta mina loko ni heta ku va nga nyika munhu un'wana wa ri musambiki va ri varidario so vai vai a ni se swi twisisa kahle swi koke xaku mara swi tsana loko ni ni minyaka yini ufa ka internet na yi kuma ka youtube ya ka youtube na yi kuma mm. ya na download jisi july mbili ya mina ya huma download jisi july ini ya huma so mina se vona inani ya main stream ya leswi fana mi xi yena end of today um tampfulela youtube ya n'wina yi ku jc july la mati hamba mi faka ku ti-performance tinghoma whatever everything namuntlha loko hi chayisa la ta mina eh, youtube yi ku jc july channel or yi ku leswi mi nga ta swi lava swa swona

la va musafi lava va musakona hi mkholo so va ya mahlweni um mitimi vula ku um i nga ri mi ta ya suka or mi ta update mi suka ka r n b ya gaza mi ya ka xitsonga music marimba or something fana sweswiya mi swi hlekisiwa hi mhaka yini sweswi ya ku hleketa ka mina a ku ri ku unlike ni ku ni kusuka suka exactly kusuka ya ni hleketa ku ni bara na because ndzi ni hleketa leyi mhaka ku mbhurubeni nga mu kuma no wihi ngomana yena a nga a ni maketa maketelaku ku za siku rin'wana nga za ni ya ka vulekela yena nga za ni kuma ni vona lekela like va vulavula vona ku za ni kuma ka ni faka ka ka leya kitchen oh, eh, so
ni twisa ku mina ni twisa ku okay a swi ri kahle ku ni nga ba na xigaza a ni tshama ni yimbela xigaza mara na tito ku ni kuma producer wa sharp wa xigaza ya a ni bela beat eh, ni ri na
ta vulavula ku botiwa lexipfuno lexi a xi endlaka ka mina leswaku ni lavulalava na ku kuza vanhu vulavulavulavula ni van'wanyana leswaku ni yena swi ta n'wi vevukela because loko van'wana va kona um hi ku twa ngoma leyi nkarhi n'wana munhu wa humaka ah le ka mina ni chayisa kona kumbe le ka mina um vanhu lavo ni va okay tatisi ta mina hinkwato ti ba yini ti ba swigazi mm. so leswi u ni humaka swo a nga mi attend xavi mhaka u ta yini music wa kona producer ri kona a tshembisa nhlanganyeta wa ka xigombe ku na makuwa hloko ah, ku na ma ah, minti eh, makuwa pfumulungu sgodas laha matimungu so loko mi lava ku balini tinghoma ta xitsonga mani ta a swi hluphi swesweswomani ti-connection ti tele mina ti-connection ngo hmm. swi ya ku ku mimi kahle ku fika kwihi mi swi tiva ku let's say ku mi lava ku ba nghoma bageta n'we mani ya mahlweni ka interview uh, so a ri na tlambi uh, tlambi mi titwa njhani va mi ri laha kahlekahle namuntlha ni titwa right ni titwa kahle a ni mi tikiseli hi question swi swa n'wina swi swa n'wina swa vulavula titwa right ya so role model leyi mi ku va mi sungule music Ah, munhu la nga mi inspire a mi nyika that thing i mani kahle kahle ya i malume wa mina like malume wa mina o o va na studio so and then like vhele ni va loko ni tshamile ku a a produsa vanhu ni tshamile ni va ni ngusana ngusa ni nga masiku ni fikile hi mihleketo ku a ku yimbelela wa ni nga ku tlanga ya ni byo ku njila ku yimbelela nje Mm. a ku lo yimbelela njhani wa tivi no balangoma ino hayi vanhu vanobita vati bikute tshama watwani ku vona bit leyi nga yimbeleli eh. a ku ta yimbela yini wa enifileli mike u ta swi ta ni vheta ni va bisini loyi va chayi sunguleni va chayini
o oh, nga ha ku heteni ah, mi nga ku yini ka ti-artist letitsongo ta ha lava ku nghena ka music no ti ku ni ezilini ku ni letitsongo artist leyi ta ha ri ku sunguleni hi ku ka music sweswi advise leyi ni nga ti nyika ku yona ya ni nga vula ku ka tsatsi hinkwato yi kombisa na vanhu vavatu latsongo e vona valava van'wamako va nga planini ka ku endla music mm. mi ni ta vula ku a va yi mahlweni munhu a pulani loko a pulani swi swi pulanaka a vela a xi endla kumbexana va xi endlelela um especially loko ni hleketa swo ni hleketa ku loku ku na un'wanyani a lava ku yimbelela mara a nga swi tivi because loko u tsala nchumu swo nga ri kona swo hluphanyana um ra ku yimbelela nchumu swo nga ri kona swo hluphanyana um munhu a rhandza ku tiyimbelela a sungula ku yimbelela hi xilo lexi nga mu endlekela hi vuyelo or swi ta kota ku mu lulukela hleketelela ya advice ya mina va nyika vuyona ku munhu a sungule ku yimbelela music hi vuyena swi ta kota ku ngilovukhela mani Solo ku n'wi vukela ya lava hi vala ku sungulaka Oh, se ma ku yini ka tifense ta n'wina exi ni vulaka tifense ta mina hinkwato leti ni fevhaku va ti emahlweni ti ni feva um ku namuntlha funi ti kuma ni ri ka xigaza forward i ku ni lava ku na tona ti va ti ti ni tekela nhlokweni cause va kona va ni feva mara va nga ni twisisi ku ah dari munhu loyi a hela kwini kumbe a ya kwini cause a tshama a cina kwala lebuzanga ntsena Mm. so a ni lava ku tiya mahlweni tini five nyamuntlha ti ni vona se ni le ka swigaza forward ni ta vula ku a ni nge ta helela lani mundzuku video leyi loko yi suka la ka swigaza forward ya voniwa hi tinani tin'wanyana so a ni navela ku hi ntiyiso va va va mahlweni va ni five na mina ta ya mahlweni va nyika swa kahle ni va nyika swa marhandza hambi no jika la ka xigaza mara ni ta va ni baso swa marhandza Eh. ya so laha ka ti-bookings la a- a ma hanyeki na lofoni ta manager eh, ngoma leti ma eh wili ngoma ya ya manager ngomane ha tikumangi uh, so for in case ni ku hi nyika ta n'wina ta manager ngomane ni ta ti faka ni mi ta ni nyika to ni ta ti faka laha loko ni heta ku na ni ta ti tsaku nini ya nambara ya mina ya ku ya whatsapp cause le ya ya ya ya ku fona ni tivi swona swona nambara ya whatsapp i i 064 694 5954 jesi jola ya whatsapp ya whatsapp mara na yoho ya ti-bookings ma yenhla ya Eh, ma wona loko ku mfeva swa whatsapp na na whatsapp call ma yenhla ya na eh. Eh, so kwalano um ta n'wi kuma jesi july Mm. ni nga ti repeat a four three zero six four six nine four fifty nine fifty four hi yona nomboro ya mina leyi wa ni kuma ka whatsapp call kahle ka whatsapp wa ni kuma swin'wana swin'wana swi endla ka whatsapp u kuma ya yena so yeleyo eh, yi ta endla ku mi kuma number phone ya manager se hi leyi number phone ya artist jc july so kesi loko vana jc july unless loko amala ku vula swin'wana hayi olokana nga swi vulavula no tsaka ntsena ya mutovo wani kuma ni ri ka xigaza forward ni tsake ngopfu swinene Eh, ni navula ku ntiso khomisana hi mahlweni loko la mina tsandzeka ku kona ta mi hlamula hinkwaswo na ku kota ku ni phusha cause na swaku xivilelo xa mina i yini se ma xi twisisa ku swa yini lava nga ta twa ku video u ta wa swi tivi ku no problem ya july i yini ya talenta ni na yona cause ni ta vula nghoma a ni tsali at the same time na hleketa na nghena studio ni yimbela nghoma i va ende nandziya vanhu va tsaka so loko na lava na xipfuno nga ni pfuna swin'wana swin'wanyana hambiloko ni laviwa ha kwala ka xigaza forward no mani la mfana luyana a ta ni kuma ni kumeka fresh
okay yeah ku xigaza forward the class channel uh, that's one of the person la mi nga ta kuma kona interview ya jc july i'm not sure ku yeta timinete tingani but ka xigaza forward ni ta faka half as i always do ngifaka half asigasa forward ngifaka full ka dlatlas channel cause vanhu ah, swilo swa ka facebook va chava ku swi dya ngo a ni tivi vanhu swi dya ngo data or walolo a ku wona so uh, half is it can be it can be 10 uh, or 5 ka dependa ku i dlisa ku yini uh, so loko mi yi lava mi ta yi kuma ka dlatlas channel ni le ka xigasa forward so uh, eh, lava lavaku i i datlas maluleke uh, one of the admin ya xigaza forward so a hi tirheni uh, ni ta yi kuma interview lewa leyiwani uh, in two days because na hala ta fanele ni yi edita and stuff uh, so na me a ni charge chuma don't charge is free Now phone number is 0782400806. 0782400806. Mara so mina mi kuma ni ra data. So lexi xi laveka ku i data. I, I don't charge nothing mara uh, lexi mi fanele mi xi endla mi fanele mi xava data. Vanhu va ka hina hi pfula ra data the rest I will do. Mina xavani data leswin'wana hinkwaswo swi tshikela mina. Danko.